El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai.
Sɛ yɛka sɛ adom a, adom a, adom a, adom no ɛyɛ adwuma ɛberɛ a onipa no te bɔne mu na wahu wanu ne ho asakyera n'adwene afiri ne bɔne mu no, saa berɛ no bɔne a wɔyɛeɛ nyinaa no wɔnkae biom, ɛhɔ ɛna grace no tumi yɛ adwuma pɛ mu apart from that no asa.
Metuu fo sɛ, sɛ wofom Awurade Nyankopɔn asɛm na Agya meka w'anim a, pene so na menka w'anim. Power of your hand, turn the sea into dry land to the outcast. Yɛda w'ase ɔsoro ne asase Wura. Wo na ama aduane fifiri asase mu, na berɛ a ɛsɛ mu ɛsotefoɔ di mee. Yɛhyɛ wo animuonyam wɔ da kɛseɛ sei a woasiesie firi w'adebɔ ase. Wo hyɛ a ɛgyina nti na ɛnɛ da yɛhu deɛ yɛhunu yi. Yɛsrɛ wo na woama Honhom Kronkron adi hene Na ne nyinaa wie mu deɛ ɛma w'animuonyam a, yɛakasa ampa, deɛ wɔfiri nnwuma pa se ne Awurade a wɔde kɔ awieɛ. Yɛda wo ase sɛ wama saa da yi aba mu, wɔ Yesu Kristo dini mu, amen. Ɛberɛ adu sɛ me no mmienu yɛdidi wɔ ayefohyeɛ yi ase. I'm not talking about fufu or fried rice but I'm talking about the word of God because Nyame asɛm no yɛ aduane. Wowɔ ha? Yɛwɔ ha. Obi anka ame koraa. Amen.
Nyame asɛm no yɛ dɛn? Ɛyɛ ɔkra no n'aduane a odie. The word of God Is the food for the soul nti anɔpa yi me ne wo nyinaa yɛbɛdidi amen
woayɛ ready
ɛnɛ fa wo bible ɛ ɛno ne ayowa no twerɛsɛm no ɛno ne ayowa no a aduane no yɛ dɛ ɛwɔ mu ɛnɛ nsɛm bi kɔ so nnɛ wieɛ berɛ yi mu na mente me ho ase. Na mekɔɔ me nkotodwe mu sɛ mɛbisa Awurade sɛ, Adɛn na wama mansa? Nti pɛ sɛ wotie.
Yɛ no yie, wo nsa no, yɛ no yie. Uh, Sɛ wohwɛ Ghana a, ade bɛkye wobɛte sɔfo bi akɔfo obi yere. Ade bɛkye wobɛte yɛse sɔfo bi abu obi. Ade bɛkye yɛse sɔfo bi akɔdware obi yere. Ɛdeɛn na ama saa nneɛma no nyinaa akɔ so anaa ɛrekɔ so? Mepɛ sɛ wodi nkan te wo ho ase sɛ, Sɛ obi se asɔfoɔ to bɛtwa a, ɔboa. Afe koraa na dodoɔ no ara ba. Amen o. Amen.
Because Yesu se, ɛberɛ a ɔrebɛkɔ no, asuafoɔ no kɔɔ ne nkyɛn, ɛna wɔkɔbisa no sɛ, Owura, kyerɛ yɛn da a wobɛba. Na sɛ wode South Africa Airline na ɛba a, ɛlande a na yɛhu sɛ wowɔ mu. Sɛ nso wode Emlate na ɛba a, ɛlande a na yɛhu sɛ wowɔ mu. Na Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ, Mennim da a mɛba, na da no a memɛba no deɛ, abɔfoɔ koraa nyɛ dɛn? Nnim, agye sɛ Agya no pɛ. Na mmom mɛtumi ama mo nsɛnkyerɛnne bi, sɛ monya hu sɛ saa nneɛma no firi aseɛ pɛ na kyerɛ sɛ mereba. Amen. Amen.
Seesei mɛtumi aka no pirenn sɛ, sɛ Yesu yɛ nipa a ɔrekɔ London anko a, gye ne visa awie, wɔaboaboa no, aka sɛ ɔbɛfo plane. Amen. Amen.
Enti ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, ɔma wɔn nipa bɛyɛ asoɔdenfoɔ, ahopɛfoɔ, mmɔfra asoɔden, ɔma wɔn nsɛm bebree, owie na ɔka sɛ, Nnipa bebree de me din bɛba abɛdaadaa mo. Adiyifoɔ atorofoɔ bebree bɛba. Tie no yie o. There is no way out a me me ne wo bɛtumi a cancel the word from Jesus Christ. You can't cancel it, I can't do it. Ɛsɛ sɛ ɔmo ba. Amen. Amen.
Ba deɛ ɔmo bɛba. Na wo no na ɛsɛ sɛ wohunu sɛ wei yɛ odiyifoɔ torofoɔ anaasɛ wei yɛ odiyifoɔ nokwarefoɔ. Na yɛnkɔ Matthew chapter 28. Ɛbɛ sɛ wotie ne yie. Enti no, adeɛ a asi ama nnɛ obi sɛ ɔyɛ sɔfo a ɔtumi dwale obi yere, anaasɛ ɔbaa a waware tumi gya ne kunu hɔ kɔhyia sɔfo sɛ mekɔhyia wo mpoano ame akɔbɔ mpaeɛ. Enti ne papa mu ampa a, ɛpoano nko ara na akɔbɔ mpaeɛ? Anaa hotel nko ara ame meda na ɛsɛ sɛ woba? Amen o enti mmaa no waho mo deɛ meba sɛ ɔbo mfuu me ɔbufu koraa mɛka enti bom na menka no kɛse Matthew chapter 28 kan firi verse 16 no mae up to 20 tie. Asɛm bi wɔ hɔ ansa Awurade de maa me na mepɛ sɛ anɔpa yi yɛtie. Mateo Asɛmpa ti aduonu nwɔtwe, nyiyimu a ɛyɛ du nsia, atifi asɛm. Ɔse asɛmpa trɛ adwuma ho ahyɛdeɛ. Asɛmpa trɛ adwuma ho ahyɛdeɛ, yɛnkɔ ɛ. Na asuafoɔ du baako no siim kɔɔ Galilea bepɔ a Yesu kyerɛɛ wɔn no so, na ɔhunuu no, ɔkoto sɔree no, na ebinom gyee no akyinyeɛ. Na Yesu ba bɛka kyerɛɛ wɔn sɛ. Yesu ba bɛkasa kyerɛɛ wɔn sɛ. Ɔde ɔsoro ne asase so tumi nyinaa ama me. Ɔde ɔsoro ne asase so tumi nyinaa ama me. Enti monkɔ nkɔyɛ amanaman nyinaa asuafoɔ. Enti mo a moyɛ asɔfoɔ no, monkɔ na monkɛka Nyame asɛm nkyerɛ wiase nyinaa. Aha.
Na mommɔ wɔn asu. Afei moka asɛm no wie a, obi a ɔde n'akoma bɛma mo. Sɛ me Awurade, ɔbɛgye me adi no, deɛ ɛdi kan, mommɔ no asu wɔ Agya, Ɔba ne Honhom Kronkron din mu, na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔnni deɛ mahyɛ no nyina ara so. Bɔ nsɛm ma Awurade.
Na merebisa no na ɔrekyerɛ me sɛ. Nsɔre no a edii kan no, sɛ wɔkɔ kɛka Nyame asɛm no na akra no sakyera wɔn adwene ba na wɔbɔ wɔn asu a, the first thing a leaders no yɛ ne sɛ wɔkyerɛkyerɛ asafo no Nyame asɛm korɔgyenn. Amen. Wɔde Nyankopɔn asɛm a ɛboa nnipa, ɛma nnipa asetena mu yɛ yie. Ɛma nnipa adwuma kɔ so. Ɛma nnipa nya asomdwoeɛ, na nnipa no wu akyi wɔbɛnya nkwagyeɛ ama ne kra. Ɛno na na akandifoɔ a ɛdii kan no de yɛ dɛn? Ɛde kyerɛkyerɛ wɔn. Na sɛ wɔde kyerɛkyerɛ wɔn saa a, obiara a ɔde ne ho bɛto nkyerɛkyerɛ no so no, na asi no yie. Wode asɛm a meka yi hwɛ tete berɛ mu no. Wo nana ebia na ɔwɔ akuraase, excuse me to use that word. Hwɛ mma a wo nana woo wɔn. Sika sɛn na na ɛba ne nsam? Kooko afuo afe pɛ. Amen. Amen.
Nso wo nana tumi wo bi a wo 12 a na wo papa yɛ dɛn? Ɛka ho. Ɔtumi hwɛɛ wɔn nyinaa. Ɛbɛ sɛ ɔtie ne yie o. Otumi soɛ nkwadaa dumienu no nyinaa. Two, saa berɛ no, adwuma pa bɛn na na ɛwɔ hɔ? But nnipa no a na ɛwɔ asafo no mu nyinaa wɔ ahotɔ. Ɛnyɛ easy sɛ yareɛ bi bɛtumi awura asafo no mu saa, ɛnyɛ common. That time koraa no, yɛwɔ nsɔre bi te sɛ Pentecost, sɛ obi wɔ ahohiahia mu a, asafo no hyia a, through nnwomtoɔ mu, na ayaresa ayɛ dɛn? Asi. Nsɔre a edii kan CAC. mu nkyerɛkyerɛ a kandifoɔ de ma asɔremma no nti that time wobɛhu store bi yɛsi Pentecost store Dickney so so store Dickney so so store that time no asafo no akandifoɔ no de Nyame asɛm wɔsi na wɔkyerɛkyerɛ wɔn. Enti nnipa no a ɛte asɔf asɔre no mu no, ɛbɛn hia no, tie no yie o, na waka sɛ ɔrefiri ne kunu nkyɛn ma sɔfo bi no ayɛ dɛn? Akɔda. Saa tam no, nnipa no a wɔte asafo no mu, ɛsiane nkyerɛkyerɛ a wɔde ne ho ato so nti no, ɛ, adwuma no kɔ yie, adwuma no nsɛe, ɛna waka sɛ, Mekɔ sɔfo bi hɔ ma ɔde biribi biribi ayɛ dɛn? Akɔtɔn biribi ama me. Nimpɛsee busae ho sɛ, Saa Tɔnɛtɔn dɔt kɔm no a aba asɔredan mu no, ɛstartee da bɛn? Am I communicating with somebody this morning? Yeah.
Ɛstartee da bɛn? Enti sɛ saa berɛ no a na Tɔnɛtɔn no mmaeɛ no, wɔn a wɔfiri aseɛ na ɛdeɛ na wɔyɛ na wɔdidi. Wɔn a wɔfiri aseɛ no nti na wɔnwo. Nokorɛ nni asɔredan mu biem. Enti nipa no ntumi nne ne ho because Yesu se sɛ monya nokorɛ no a, nokorɛ no bɛma wo ankasa wo ho ayɛ dɛn? Atɔ wo. Sesei nokorɛ nni asɔredan mu biem, enti wɔnni ahotɔ. Sesei akɔmfoɔ no adwuma no aba asɔredan mu, adunsifoɔ no adwuma no ayɛ dɛn? Aba asɔredan mu. Tu, Mo nso no, sɛ ɔnya wura asɔre bi mu na safo no kuta nkyerɛkyerɛ dede nkyerɛkyerɛ no mu a, wɔse aha mmara yɛ den. Enti mmaa no, afei na asɔfoɔ no bɛtua mo na wɔasa mo na. Ebi koraa de sɛ mpo wobɛbɔ mu abom. Yɛ ne yie. Hello. Ae. Hwɛ wo nuanom sɛ saa deɛ a sɛ wompere nkyerɛkyerɛ papa no so na sɛ wontena mu deɛ a ɛba bɛhia wo. Ɛba bɛhia wo. Sɔfo no bɛsa wo. Sɔfo no bɛsa wo. Woannya deɛ ɔbɛsa wo, ɔbɛtua wo. Ɛtɔ da bi a me kra tumi teetee, na mibisa me sɛ, Awurade, na ɛdeɛn na ɛsom yi? Ɛtɔ da bi a metumi tra ase sɛ, Awurade, nnipa yi bɛtie me ni? Ɔsɛ wo deɛ kɔ w'anim. Hwɛ nsɔre nnɛ, ɛnnɛ Ghana ha, adeɛ a ɛdɔɔso na wontumi nkan yɛ asɔre. Adeɛ nso a ɛdɔɔso wɔ nnipa no so no yɛ ahokyerɛ. Obo nfuo me. Bɔ mɔ yɛ. nti wɔse deɛ awurade no meka kyerɛ me na mekyerɛ wo yi o woa nso wahu sɛ asɛm no yɛ nokorɛ Ɔse, saa berɛ no a akandifoɔ no a ɛdii kan no de nkyerɛkyerɛ no ma safo no, na ɛboa wɔn. Agye sɛ deɛ wamfa ne ho anyɛ dɛn? Anto so. Ɛnyɛ kɔmɔn saa sɛ wobɛhu sɛ obi firi baabi asan akɔ baabi sɛ, Me, merebɔ mpaeɛ. Daabi. Bikɔs n'asafo no, a na ɛyɛ Nyankopɔn asafo no akandifoɔ no de nkyerɛkyerɛ, Woyɛ wei a, ho bɛtɔ wo, woyɛ wei a, ɛrensi wo yie, wopɛ sɛ w'adwuma kɔ so a, nkyerɛkyerɛ wɔ hɔ, wopɛ sɛ w'awareɛ kɔ so a, saa adeɛ no nyinaa na akandifoɔ no de ma asɔremma no. Na na wɔn a wɔde wɔn ho to so no nso tumi ka sɛ, A, mebaa asafo yi mu, Awurade adom, mede me ho ntoo nkyerɛkyerɛ no so no aboa me. Amen. Seesei no, wobɛhu sɛ obi gyina TV so a, mekɔɔ odiyifoɔ no nkyɛn na ɔmaa me akwankyerɛ no aboa me. No true word of God again. Na sɛ Awurade ne wo te a, biribi bɛhia wo. Adan David, ɔsɔfo David se, Awurade ne me hwɛfo. Awurade ne me hwɛfo, hwee nyɛ dɛn. Ɛfiri sɛ Awurade ne me yɛ dɛn? Ɛna ɛwɔ hɔ. Me nua, sɛ Awurade ne wo wɔ hɔ a, wo yere rekɔ obi hɔ ama no adware no. Sɛ Awurade ne wo te a, wo yere rekɔ obi hɔ ama no asa no. Monhwɛ deɛ ɛrekɔ soɔ. Enti me no, me mmerɛ mu asɔfoɔ no oo, compare the word of God to what is going on nnɛ no, me mmerɛ mu asɔfoɔ no, but me brɛ mu so called Christians, wɔn a wɔse wɔn som Nyame no.
Amen.
Amen. Amen. Hello. Aye. Wobaa me hɔ no, maka akyerɛ wo sɛ wo maame nua na ɛyɛ wo. Wo maame nua no ba nso kɔɔ baabi no, ɔno nso aka akyerɛ no sɛ wo nso wo maame na ɛyɛ no. Ɛsei ɔyaa suro ɔyaa wɔ fie hɔ. Ɛnnɛ, because of wo ɔbayifoɔ, me abayifoɔ nti no, obiara singrom ne nsuo hyɛ ne dan mu. Singing room no n'aduane sɛ ne dan mu. Amen o. Amen. Enti sɛ sɔfo bi rekodware obi yere na sɔfo bi ne obi yere da a, ɛyɛ mo. Moapo nkyerɛkyerɛ. Moapo atenatene. Moapo nokorɛ, nti mese wɔbɛsa mo atua mo asɔ mo. Amen. Na adeɛ a ama mmarima no adwuma resɛe no wɔnim yɛ saa adeɛ no. Because sɛ ɔbarima bi a wowɔ hɔ na wo yere firi w'akyi a, ɛte sɛ deɛ woakɔfa bɔɔla so nneɛma, ɔde mmusuo abɛka awareɛ no, nti w'adwuma bɛsɛe. Amen o. W'adwuma bɛsɛe bere a wo nnim. Enti sɛ yɛyi nkyerɛkyerɛ no firi asɔredan mu deɛ a, asɔfoɔ no bɛkɔ so atua mo daa. Nsɛm bi wɔ hɔ a wo te bi a na ahomete as a Christian. Sɛ nyamesuro wɔ wo mu na heaven wɔ wo mu a, wo te nsɛm no bi a, sɛ wo ntumi nna. Na wobisaa ho sɛ, Adɛn na saa nneɛma yi kɔ so nnɛ bere mu yi? Ɛyɛ Yesu asɛm a ɔkaeɛ. Amen oo. Amen. Me me ne wo mmienu yɛntumi nnye mfiri hɔ, but deɛ yɛbɛtumi ayɛ ne sɛ, sɛ yɛnya asafo a ɛkura tete nkyerɛkyerɛ no mu a, yɛnsɔ mu. Amen. Jeremiah chapter six verse number sixteen. Na yɛntie. Sɛ Awurade seɛ nie. Sɛ Awurade seɛ nie.
Monkɔgyina akwan no so. Monkɔgyina akwan so. Na monhwɛ. Na monhwɛ.
Na mommisa tete atempɔn no. Na mommusa tete atempɔn no. Deɛ ɔkwan pa no wɔ.
Deɛ ɔkwan pa no wɔ.
Na momfa so. Na momfa so. Na moanya ahome ama mo kra. Na moanya ahome ama mo kra.
Amen.
Amen o.
Amen. Mommusa asafo a ɛkura tete nkyerɛkyerɛ mu, na wɔmfa bi mfra mu. Enti nka yɛn ne a yɛse yɛyɛ Nyankopɔn mma no, se yɛbɛhunu Nyame asafo ne yɛakɔtena mu, asafo a wɔkura tete nsem no mu, na wɔdi tete, wɔnam tete atempɔn no so a, wɔse, na afei moanya ahome ayɛ dɛn? Ama mo kra. Ama mo kra. Enti wo daa tete atempɔn no no, wonnya ahome da. Ɛnwom bi a ɛyɛ me dɛ paa.

To be happy in Jesus but to trust and obey. There is no other way to born than to trust and obey. There is no way sɛ w'adwuma bɛkɔ so gye sɛ wotie na wogye di. Ɛdeɛn na ama ahokyerɛ aba nna mu ayesoa yi? Ei, Nyame no wasesa! Ɛnyɛ Abraham mo Nyame no a? Ɛnyɛ Isaac mo Nyame no a? Ɛnyɛ Israel no Nyame no a? Ɛnyɛ deɛ ɛnaa na ɔbuee po mu yi? Anaa, anaa onyame foforɔ bi aba? Ɛnyɛ deɛ ɔbuee po mu yi, na ɔmaa Israel nantee mu yi, na Misrim duru hɔ wɔka tuaeɛ no, ɛnyɛ ɔno a? Na fee adɛn? Ɛnyɛ saa Nyame yi a na tetefoɔ nene nanteeɛ? A wɔn di yie na yɛ deɛ adɛn. Mo nwene ho anuanom biribi asesa nneɛma asisa o ɛnso nka da no David se m'ani gyee sɛ wɔsee me sɛ yɛnkɔ awurade fie na kyɛ sɛ nka woba awurade fie a nka nya awerɛho o hello anaa meboa ka woba awurade fie a nya awerɛho o baayɛ sɛ awerɛhoɔ nko a Awerɛhosɛm a, adeɛ a ɛduru baabi koraa a na ɛma mɛgyae council yɛ. Obi maa m'ani mmɛkaa sɛ, Nyame nipa, ɛkwan bɛn na memfa so a mɛtumi asom Nyame yie da? Wɔnya ba a, papa m'adwumasɛm, me sikasɛm, m'awaresɛm, m'akwantuosɛm. Ei! Me deɛ mesu mo paa. Me se sɛ ɛnyɛ heaven a menyɛ saa adwuma wei da. Sɛ mempɛ nkwagyeɛ ma me kra a menha me ho o. Nti sɛ me asɔfoɔ mo ntie, mo ani bɛgye sɛ moyɛ asɔfoɔ but emu asodie so. Montie paa, meka no plain. Edin deɛ ɛda so na emu asodie so. Sɛ nnipa a ɛwɔ asɔredan mu yi, Life Kingdom asafo mu nnipa nyinaa, megyina wɔn ano. But mɛ count no one by one. Nnipa a ɛba asafo no mu, sɛ mema obi yerae a, obi hwere ne nkwa a, ɛnam me so a, memfa me ho nni. Mma no nyɛ wo dɛ sɛ woyɛ ɔsɔfo o, na mmom dwene ho sɛ berɛ no du a, wokɔ a, wobɛtumi abu nkontam papa. akyerɛ deɛ ɔfrɛ wo. Amen bless you.
Enti sɛ mebue m'anom wɔ soro bɛda fam na ɛfam kɔda soro na mannya nkwagye a, the purpose of going church ɛne sɛ wowu akyi wobɛnya nkwagyeɛ. Ɛnnɛ nnipa bi kɔ asɔre koraa na nyɛ wɔn dɛ. Obi te asɔre din a na ne bo afu. Ɛnnɛ asɔfo aba de, ɛnnɛ deɛ asɔre bɛn na ɛyɛ? Asɔre bi yɛ paa, na wo na wonhunuiɛ. Sɛ asɔre biara nyɛ deɛ a, ɛnna yɛnka nhu sɛ Nyame ahennie no asi agu. Ba tie, sɛ woansom no a, ɔbɛda so ayɛ Nyame. Wosom no a, ɔbɛda so ayɛ Nyame. Ɔnim sɛ nnipa bɛdi no hwammɔ, nti na ɔsiesie abɔfoɔ a they don't go, they don't come, they just worship him. twenty four seven wɔde w'ani to no so koraa nka woadiri hwammɔ. Sɔfoɔ bi redwale obi yere a na yɛ nokorɛ afiri asɔredan mu, nkyerɛkyerɛ a ɛnni asɔredan bie mu na ɛde saa nneɛma no aba. Wo deɛ kane no a na asafo no kura nkyerɛkyerɛ mu no, na suro yɛ adwuma. That time sa nnipa no wɔ asɔre mu na wɔbɔ adwaman asafo no sɔfo no atu n'asan. Sɛ asafo no hyia na yɛbɔ praises wie na yɛyɛ worship a, wobɛhu sɛ ɛnnɛ Onyame honhom ayɛ dɛn? Ɛnnɛ wote bi da?
Ɛdeɛ na asie? Ɛdeɛ bɛn ade na asie? Yɛse yɛsom Nyame o, nso Nyame mma no hyia a, yɛ papa mmɛkasa nkyerɛ yɛ biom. Kane no, ɛnni singly time a agyidifoɔ bɛhyia a Nyame honhom nsane mfa obi so nkasa nkyerɛ yɛn. Ɛdeɛ na asie? ɛdeɛ na asie enti mo ba asɔ dɛm wɔ kwa because yɛbɛhyia mu yɛmɛhyia me m'anim o yɛbɛhyia awurade anim na yɛwɔ gyidie sɛ nyame no a yɛbɛhyia n'anim no ɔne yɛbɛkasa nanso yɛba na yɛkɔ ne nsapan Anuanom, mom yɛnnwene ho o, na yɛnhwɛ tete atempɔn no, deɛ ɔkwan pa no wɔ, na yɛmfa so na yɛanya ahome ama yɛn kra. Ɛnnɛ yɛ den paa. Enti me no, me ne wo hyia a, ɛnyɛ deɛ wopɛ na mebɛka akyerɛ wo o, meka deɛ Awurade pɛ akyerɛ wo. Adeɛ a m'ani gye ho ne sɛ, wo wobɛwu, me yaw, me nso mɛyɛ dɛn? Yɛn nyinaa yɛbɛkɔ akɔpue ne Owura no te n'akonnwa mu sɛdeɛ sɔfo te ha yi. Mɛka me deɛ na nso aka wo deɛ na afei baabi a obiara bɛkɔ wafa. Wontumi nstɔpo asɔfo bɔne da because Yesu prophecy and every prophecy must come to pass. Prophecy bi ɛsɛ sɛ ba mu. Amma mu a na Yesu ɔno koraa no na ɛnyɛ Nyame ba no no. Ese, Megyina ha yi, meka kyerɛ sɔfo yi sɛ, 'Sɔfo, mehunu sɛ obi bɛtɔ kaa kyɛ wo. Awurade se menka nkyerɛ wo sɛ, ten years time, anaa next month, obi de kaa bɛbrɛ wo na amma mu a, woi, ohu me TV screen, obedum TV no. Akoa wei na ɔhyɛ me adzankɔm bi. Eno meboa mo. But sɛ prophecy no ba mu die a, yɛhunu sɛ wei yɛ Nyame nipa. Nti sɛ Yesu nkɔmhyɛ no amma mu a, yɛnnye no ntom. Kyɛ sɛ sɛ ba mu. Amen o. Amen. Enti adeɛ kye a ade sa no, asɔfoɔ no bɛkɔ so atua bi, wɔbɛkɔ so asa bi, wɔbɛkɔ so asɔ bi, ebi wɔ hɔ koraa wɔbɛdware wo. Ɛntwam da. Na memenom mmienu deɛ, sɛ yɛma yɛn ho kwan sɛ Honhom Kronkron no nkyerɛkyerɛ yɛn a, Biribiara nhia yɛn asetena no. Amen. Amen o. Amen.
Enti nhyira ne me ne wo mmienu sɛ deɛ ɛrekɔ so no Awurade bue so akyɛ. Wɔse Amen.
kane no na kandifoɔ no de nkyerɛkyerɛ papa ma asafo no nti na hwee nhia wɔn. Sesei nkyerɛkyerɛ no ayɛ dɛn? Afiri mu. Tu, Asɔreba no nso mpene so sɛ wode nkyerɛkyerɛ no bɛyɛ dɛn? Ɛbɛma no biem. Bio, Bible no, na yɛnkan First John First John chapter three yɛnkan mfiri verse twenty no kan firi verse nineteen no ma yɛn.
Atifi asɛm, Ɔsetie ne asomdwoe ba. Ɔsotie a ɛde asomdwoe ba. Hallelujah! Amen!
Hallelujah!
Na sɛ sotie no anyɛ adwuma a, wote nnwom no a wɔto yɛ no, Trust and what? Obey. Enti ne obey no nso yɛ dɛn? Sotie. Ɛnyɛ soɔden a anka Saul da so yɛ ɔhene, ebia na anka David tam nsõ he. Amen. Amen.
Sɛ megyina hɔ yi, asoɔden bɛma Nyame ayi ne nsa firi me so. Sɛ mese mentie no na menante n'akwan so a, ɔbɛgyaa me mu. Amen o. Amen.
Wɔse sotie a ɛde asomdwoeɛ yɛ dɛn? Ɛba. Sɛ wowɔ asomdwoeɛ a, wobɛfiri wo kunu akyi sɛ wo kunu yɔnko barima nkɔsa wo? Daabi da.

Amen. Amen. Kan ma yɛn.
Ɔse na yei mu na yɛbɛhu sɛ. Yei mu, sɛ sotie no yɛ adwuma, sɛ asafo no kura Awurade nkyerɛkyerɛ mu. Ɛduru baabi a wɔse na wɔkura nkyerɛkyerɛ mu ne paano bubuo mu. Amen o. Amen. Afei ɛma asafo no dɔre yie. Ɛsei asafo no dɔre no wɔ he bie mu? Kristoni yɛ adwuma akyɛa three years ɛsɛ adwuma no gu ne wiase ni adwuma ɛkɔ so because ɔsom no a ɔwɔ mu no ne master no ɔsɛletu no obey instruction bi a ɛwɔ mu sɛ ɔyɛ ɔkɔtɔ a nhyehyɛɛ bi a ɛwɔ ɔkɔtsom no mu biara ɔnyi bi mfiri mu baa wobɛtena asɔɔdan mu a na wayi mmara no ato atwene Amen. Amen.
Wɔse yei mu sotie ne yɛ adwuma nkyerɛkyerɛ papa a ɛfiri Awurade Yesu Kristo mu wɔ asɔredan mu hɔ a, ɛhɔ na ɛma yɛhunu sɛ yɛyɛ Nyankopɔn asafo na Ne mma ne yɛn. Amen. Enti without Nyame nkyerɛkyerɛ no, nkyerɛkyerɛ a ɛfiri Kristo, wokaa kyerɛwsɛm no ɔse nkyerɛkyerɛ pa ne nkyerɛkyerɛ bɔne. Na sɛ asafo no kura nkyerɛkyerɛ papa no mu a, ɛda adi. Me, Manfred, no, yɛwɔ asɔre bi wɔ hɔ a, sɛ onipa bi wɔ saa asɔre no ɔkɔ a, ɔne wo nkasaeɛ koraa, wotumi hu sɛ nipa wei kɔ asɔre asɛmasi. Mo mu bebree anyinyini wɔ ha, monka sɛ meboa a. Ɔ, ɔbaa no rekɔ a, n'ataare hyɛ mu, ne nnanteɛ mu tumi kyerɛ wo sɛ abaayewa wei, ɔkɔ asɔre asɛmasi. Ɛnnɛ wohu bio? Dabi. Sɛ ɔkɔ asɔre oo, ɔbaa no pue na ɔkɔ a, sɛ ɔkɔ asɔre oo, sɛ ɔnkɔ asɔre oo, wontumi nhunu. Buroni bɛ sɛ futu fry. Ei! Me se kane no, sɛ ɔbaa no rekɔ disco a, wohyia no a wotumi sɛ ɔkɔ disco because disco nneɛma na ɛwɔ ne ho. But ɛnnɛ, wohyia ɔbaa sɛ ɔkɔ disco o, sɛ ɔkɔ asɔre o, wontumi hu. Nti wanwura disco a, wontumi identify. Anaa wanwura asɔre dɛm a, wontumi nkyerɛ. Ei! Yɛbɛkɔ so abrɛ o. Mo deɛ mompene nnaadaa no so. I see somebody breakthrough ka me wɔ ɔdebɔyɛni. Ɛna Nyame bɛbue kwan ama wo. Ka Nyame yɛ sisifoɔ. Because ɔmaa me tenaa ne nan ase seven years ansa na ɔma obi abɛma me hundred Ghana one million. Me gyina Nyame anim. Me nyɛɛ seven years wie na ɔka kyerɛ me sɛ afei na matete wawie. Yɛka sɛ kɔm a. Te sɛ anka Nyame wo ba ne saa na wo ɔdebɔyɛni a wo ba te obi kunu ho wabu Nyame asɛm so na Nyame se obue kwan ma wo deɛ a ka me ara mede no bɛkɔ court wasisi me Wo maame tenaa ase tee me ho seven years ansa na aka kyerɛ no sɛ watete me awie ɛna ama obi maa me hundred one million mfeɛ nso wɔ m'asɔfo dwuma mu mansɔ seven seventy Ghana mu kura da nyɛ sɛ nnipa nni m'aseɛ o That time koraa branch a mewɔ koraa na yɛ ɔwɔ fam koraa no yɛnhyia koraa nyɛ one one ten but man taste fifty Ghana koraa in my life kɔpem seven years na obi te bɔne mu na wose wabue kwan ama no deɛ a yɛnfa no nkɔ court but nhyira nka ne din sɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ atorofo a okura ne nokorɛ mu sɛ me no mmienu bɛyɛ daadaafo a okura ne nokorɛ mu Amen. Amen. Kan ma yɛn. Ɔse na yei nom na yɛbɛhu Ɔse na yei mu na yɛbɛhu sɛ yɛfiri nokware no mu. Mo. Na yɛbɛdodoro yɛn akoma wɔ N'anim sɛ, sɛ yɛn akoma mmu yɛn fɔ a, Onyankopɔn so kyɛn yɛn akoma na Ohu adeɛ nyinaa. Adɔfo, sɛ yɛn akoma mmu yɛn fɔ a. Sɛ yɛn akoma ammu yɛn fɔ a. Ɛnneɛ yɛde nam kɔ Nyankopɔn anim. Ɛnneɛ yɛde nam kɔ Nyankopɔn anim. Mepɛ point bi, aha. Na biribiara a yɛsrɛ no. Na biribiara a yɛsrɛ no. Yɛnya firi Ne nkyɛn. Yɛnya firi Ne nkyɛn.
Enti sɛ nkyerɛkyerɛ no reyɛ adwuma wɔ asafo no mu, na sɛ asafo no de wɔn ho to nokorɛ nkyerɛkyerɛ no so a, Awurade, mepɛ kunu o, wobɛhu sɛ wowɔ hɔ a, na barima no aba, Awuraa, mɛware wo. Amen! Yɛ no yie. Wɔse sɛ afei yɛwie ne nyinaa a, adeɛ bi a yɛsrɛ firi ne hɔ no, ɔde yɛ dɛn? Ɔde ma yɛn. Mpaeɛ bi a wobɔɔ no bɛyɛ four years, ɛmaae because wofiri asɔɔdan mu a na wasan akɔ mpena hɔ. Ese nyamesom no ɛbɛboaa yɛn anaasɛ ɛbɛhaa yɛn? Tie no yie o, the same som no ara ɛna adikanfoɔ no faa mu a wɔtɔɔ wɔn. Yɛ deɛ, yɛnkan last verse no a, ɔse, Ɔse.
Adɔfo,
sɛ yɛn akoma ammu yɛn fɔ a, yɛdenam kɔ Onyankopɔn anim. Twenty two, Na biribiara a yɛsrɛ no, yɛnya firi Ne nkyɛn, ɛfiri sɛ. Yɛdi N'ahyɛdeɛ so. Yɛdi N'ahyɛdeɛ so, na yɛyɔ deɛ ɛsɔ N'ani. Bom. Bom. Wowɔ hɔ? So woahu? Ɛfiri sɛ wote sɛ ɔbaa bi se ɔɔpɛ ba, ɔkɔ sɔfo hɔ ma sɔfo ne no ada a, ɛyɛ saa deɛ wei a. Nyame sɔfoɔ bi anyɛ saa deɛ no. Amen. Kɔ wo ka mebusɛm a ɔse onitefoɔ hunu bɔne a ɛbɛba na ɔde ne ho ayɛ dɛn? Ahinta. Sɛ nnipa no firi Nyame a, Nyamesuro di kan wɔ ne mu. Enti adɛn nti na Awurade amfa Israelfoɔ no annante naawɔtwe pɛ na ɔde wɔn nantee forty years? Wote no ase? Na wobɛtumi ate no ase? Woyɛ ne fotufoɔ? Amen o. Amen. Adɛn na Nyame amma David anntena fie, na woamma no ammɛdi hene na wɔmaa no kɔdaa wira mu? Anuanom, wɔyɛ nyansafo o, sɛ yɛbɛtɔ yɛ bo ase na yɛate n'ase a, wɔyɛ nyansafoɔ. Mepɛ sɛ nka obi wɔ ha a, wodɛ fa ho so wɔ naawɔtwe na ka kyerɛ wo sɛ, Awurade, mesrɛ wo, ma me nhunu deɛ wiase korɔ. Obia ketewa bi so kyerɛ wo a, nka wobɛka sɛ, ɔmɛfa wo nkɔ, sɛ woayɛ ready a. Meka w'asɛm paa. Sɛ tɔrɔ bi wɔ hɔ ne yɛhu nneɛma bi a ɛba a, m'ani te a me yam te me hye me. Ɛnyɛ asɛm ketewa na me ne wo ka no o. Me yam te me hye me sɛ ei! Ɛne Awurade mma wei mmɛto me. Na me se deɛ mo sɔre a mo sɛ ɔman no mu ayɛ den. Montwɛn. Na deɛ ɛba no so sene deɛ mohu yi, sɛ nnipa nyinaa nam bɔne kwan so yi. Bible se sɛ ɔbɔnefoɔ bɛdi ɔman no so a, ɔman no si apene. Ɛsei hwan na ɛbɛba? Nkwadaa yi a ɛbɛba nyinaa yɛresɛe wɔn because wohu abaayewa six years baabi a ne tress da wɔ ne to no. Amen. Amen.
Amen o.
Amen. Ka kyerɛ onua sɛ, ɛneɛ saa deɛ a, hwɛ n'anim. Deɛ ɛsɛ sɛ me ne wo mmienu yɛ ne sɛ, yɛbɛpene so na yɛapa asafo a wɔkura Kristo nkyerɛkyerɛ na yɛatena mu, na yɛatie nkyerɛkyerɛ no, na yɛde yɛn ho ato so na aboa yɛn, na yɛanyɛ mistake ankɔ gyimifoɔ bi hɔ. Mo anka sɛ ɔne yɛn bɛda? Boma. Amen. Amen.
Mepatɔ wo ne meyɛ adwene. Emu da hɔ paa. Deɛ ɛkɔ so no no. Na sɛ wopene so sɛ Awurade mmɛfa fie no na wɔnsiesie fie no na wɔnyɛ fie no yie a, hwan na ɛbɛbu fie no? Ɔse deɛ ɔte me nsɛm a wɔyɛ no, ɔte sɛ nyansafoɔ a ɔsi ne dan na ɔto ne fapem wɔ abotan so. Asɛm yi woante, ɛna woayɔ w'ahoɔden wɔ he? Ɛdan no woasi no anwea mu, mframa ketewaa bi bɔ a, tumm. Anka ɛbaa no sɛe. Awarefoɔ, wɔfiri ne kunu akyi sɛ sɔfo ne me nana me nwo. sɔfo nkodware me, na wo nso honhom papa na ɛte wo mu. Na nka wokɔyɛ a ɔkaa sɛ ɔne wo bɛda no, nka wonnwane. Bible se onitefoɔ hunu bɔne a ɛba na ɔde ne ho ahinta, na ntetekwaa yɛ dɛn? afam na wɔanya asotwe. Nti sɛ wo no wokɔgyina hɔ na wopene so sɛ sɔfo no ne wo nna a, wo nso woyɛ ntetekwaa. Ɔse onitefoɔ hunu bɔne a ɛba. Ɔbaa warefoɔ no tee sɔfo no nka no, ɔkɔeɛ no a ɔhuu sɛ sɔfo no ne bɛda, ɔse, Hei! Menyɛ bɔne, memfa fi nka me kunu da. Hwehwɛ asafo a ɔkura Kristo nkyerɛkyerɛ mu, na nkyerɛkyerɛ no fa wo ho to so. Afei Nyame asɛm no, ɛnto ntwene. Obi wɔ hɔ a Bible no koraa mpo no, the whole week, gye sɛ Kwasiada anɔpa na ɔhu baabi a ɔde ato. Obi wɔ hɔ koraa the whole week m'agya wɔ soro koraa ɔnka bi. Fa si wo fa nsa si wo bo sɛ me me yɛ aboatee deɛ mɛtie Awurade nkyerɛkyerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a hwee renhia me wɔ abrabɔ mu na me yere mfiri m'akyi anaa me kunu mfiri m'akyi nkɔdi ɔdaadaafoɔ biara akyi. Amen. Amen. Si wo tiri ase na afei firi aseɛ dwendwene asɛm no ho. Sɛ wopɛ sɛ wofiri prɛko pɛ pa wo se a, kae hunu sɛ mogya na ɛbɛba. Awurade ama me ne wo mmienu ahunu ahintasɛm no. Meda wo ase. Ɛnnɛ nso, mede w'asɛm mama wo mma yi. Ma wɔn nteaseɛ wɔ Awurade w'asɛm a wode ama wɔn nnɛ yi ho. Woatwerɛ sɛ w'asɛm biara mma kwa. Bere a asɛm yi kɔ abɔnten, ɔkra biara a obetie asɛm wei, Awurade wɔ mfaso nya nidahɔ wɔ Yesu Kristo dini mu. Amen. Amen. Bɔ wo nsɛm kɛse ma Awurade. Your hand turn the sea into dry land to the outcast.